bia ɛde possible biribi a ɔsɛ yɛyɛ biara ma bɛbɛfa no yɛde ne bɛfa na yɛnim sɛ fam no yɛbɛfa ɛna yɛsa de aba yɛnim sɛ nkunimdie aba ɛwɔ yesu kristo christ din nim amen abusua wonim deɛ ɛkɔ so wɔ mansin mu ɔ sɛ wohwɛ meɛ ɛwɔ dɛnkyɛmboɔ mansin kwabeberɛ mansin Wonim wo MP n'asɛdeɛ? Wonim ɛyɛ w'aban ananmusini n'asɛdeɛ? Sɛ wonim a, bɔ mmɔden ara na ka me ho. Ɛnneɛ fiti ɛyɛ nnɔɔso kɔpem sɛ ɛbɛbɔ nnɔɔtwe ne ne pɛ mu na yɛmfa dwumadie sonkwa yi ato ne din Kowa ndaa wo wɔ Ayim TV. Kae sɛ dwumadie yi ɛyɛ fully packed.
na yɛma mo akwaaba mfa mo mbra ayim television so. Awiei deɛ, meyɛ sure sɛ Nyankopɔn adom biribiara bɔkɔ abrasõ sɛ sɛdeɛ daa ne daa yɛyɛ no no. Yɛbɔ mmɔden afei atwetwe nkɔmmɔ kakra de boa. Ɛnɛ nso yɛ December bosome no ne da ɛtɔ so mmaako mmaako nnum ne nnɛ. Na kyɛ sɛ afe no nso ɛkɔ awieɛ ɛnkyɛ na Buronya no nso yɛadi. Enti abusua, ɛɛ sɛn na wosi tutu nneɛma fa? Meyɛ sure sɛ seesei deɛ w'ahoboa deɛ gu so a ɛɛyɛ fully prepare. Na ahu sɛ nkyɛ yɛɛba aba abɛto Assembly member foɔ aba, na wonim sɛ ɛɛ ɛyin television deɛ yɛn na yɛpɛ, yɛn ankasa, yɛmpɛ so asɔfoɔ no. Yɛpɛ wɔn, wɔn daeɛso sɛ ɛbɛyɛ bɛbam na afei wɔn anisoadehunu ne nnoɔma ahodoɔ a wɔn ho hia mpo nti adwuma ahodoɔ no bɛtumi akɔ so. Ɛno nti na nnɛ yɛatena ase na afei yɛbɛdidi nkɔmmɔ de afa wɔn abusua. Yɛn nsa ka onimuonyamfoɔ baako a ɔno deɛ wasi ne bo pi sɛ ɔbɛtumi aboa na afei no wɔbɛpie mu wɔ Buadua electoral area biribiara bɛtumi akɔ so tɔɔten paa nso de ama wɔn na afei ɛfa no wɔn anisoadehunu a ɛsi wɔn ani so no wɔn nsa atumi aka. Ɛno nti yɛn nsa tumi ɛka ɛyɛ onimuonyamfo Emmanuel Ifa Antwi ɛwɔ ha nom sei na sɛdeɛ ɛteɛ nsɛ ma menka nabakɔsɛm kakra ɛmfa nkyerɛ wo. Papa yi yɛ obi a sɛbe wadi kan aba kakra na ɔbaeɛ no ɔbɛyɛ nnoɔma ahodoɔ bebree ɛna ɛde maa Duadua East Electoral Area ɛnyɛ asɛm ketewa na ɛnɛ wasan nso agyina bio sɛ wɔn nsa nto aba ma no. Woahu sɛ ewiase deɛ mpaninfoɔ koraa kaeɛ sɛ waba anaasɛ waba atoa so Ɛnyɛ sɛ wɔn a ɛbɛyɛɛ bi anaasɛ wɔn a antumi anyɛ bi na yɛbɔ wɔn toa so, na mmom no, deɛ yɛse wɔmmu no akɔnnɔ na yɛde no gyina twene wɔn ano. Enti abusua, yɛ kɔ ne hɔ. Wɔn yɛ nnipa mmaako mmaako mmiɛnsa na wɔn agyina o. Seesei no, n'anisoadehunu ne sɛ, because deɛ ɔdii kan baeɛ no, wabɛyɛ nnoɔma kakra de aboa, na seesei nso no, fine, deɛ he bio na ɛka ho a ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ de wie? ansa na watumi agye mu anaa wɔn deɛ ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛgye mu koraa. Enti abusua yɛkɔɔ Onabo hɔ na afei yɛne Onabo akɔ akɔtwetwe nkɔmmɔ na deɛ ɔwɔ de ma yɛn no yɛatumi nso atoa so ne nkɔmmɔtwetwe no atumi ayɛ kama paa. Na mesrɛ wo wobɛtumi akɔ Facebook no so anaasɛ Twitter, Instagram anaasɛ woduru YouTube koraa no a mesrɛ wo bɔ mmɔden na afei subscribe. Ɛno akyi no twerɛ biribi kakra fa to aseɛ na yɛnkenkan fa ma wo. na afei wahyɛ na onua nso anya bi ahwɛ na biribi nso atumi ayɛ kama de ama me din ne koosu no ampem nti abusua yɛkɔ ɔnabo hɔ no afei ne ɔnabo akɔ akɔdi nkɔmmɔ ɔnabo yɛma wakɔ aba ɛde ba ayim television so na awie yɛ nua ho na apom yɛ deɛ Krista dɔ me ho yɛ ah mehwɛ sɛ deɛ ɔmo asi ayɛ fie koraa deɛ me akasa koraa megye di ɔnabo wei deɛ eh, yɛfrɛ wo a ɛnyɛ bɔne yɛankasa yɛnim mpotudwuma ahodoɔ a wadi kan yɛ pɛn ɛna wasan so agyina bio sɛ ɛba boadua east electoral area, woagyina sɛ assembly member, yɛnto wo so aba na wontumi ntoa so nyɛ deɛ woantumi anya anwie no, wotumi wie. Na Honourable, seesei ara no ma menni kan mmisa wo, dɛn, dɛn na ɛsi w'ani so nti a wopɛ sɛ wosan toa so bio? Yoo, deɛ ɛdi kan mɛda wo ase na mafa so de nkyea m'atiafoɔ a wɔtiee no hwɛe. Maba, deɛ ɛdi kan me first term, four years mu na mewɔ yi. Na mmom mebaa no na mewɔ anisoadehu bi a na mereba abɛyɛ. Seesei mabɛyɛ dodoɔ no ara, aka ebi wɔ m'anim a mepɛ sɛ meyɛ. Ɛno deɛ mentumi nyɛ nti na ɛma mepɛ sɛ mesan dɛn? Kɔ bio na metoa so. Nti sɛ wopɛ sɛ mekyerɛkyerɛ wo mu a, mɛkyerɛkyerɛ wo mu. Oh, nkyerɛmu no deɛ, Honourable yɛbɛduru hɔ. Wohu sɛ yɛn fiti prɛko mpɔ yɛ se ɛhe nti biribiara no yɛfiri one na yɛakɔ two. Saa, na yɛatoa so na biribia nso atumi ayɛ kama de ama Yina. Na eh, ɔna boa ansa na wobɛtoa so no, ma memmisa sɛ seesei ano eh, wobɛpie mu wɔ Buadua East Electoral Area, moyɛ nnipa dodoɔ sɛn na moatumi agyina wɔ hɔ? Sɛ deɛ yɛyɛ nnipa mmiɛnsa, mmarima mmienu, ɔbaa baako. Oh, ok, na ɛkyerɛ sɛ eh, mmarima mmienu na ɔbaa baako ka mo ho. Eh, ok, ok, wow, na ɛyɛ sɛ mo ankasa mo ani so adi nhunu so paa. Na ɔna bo ma memmisa o, sɛ seesei ano Adeɛ pɔtee bɛn nti na ɛkaa mu a aɛ no nti watumi asan aba back? Yoo, meda wo ase. Nea ɛkaa mu a masan aba bɛpɛ sɛ mesan toa so bio mu ara ne sɛ mewɔ anisoadehu bi wɔ yɛn bɔadua culvert bi, yɛfrɛ no Adwongo so. Culvert bi wɔ hɔ a nsuo no de Adwongo. Na kɔbɛt bi da hɔ a ɛno kaa m'anisoadehu paa na anka m'ani abere sɛ anka ɛno bɛyɛ me first priority
but unfortunately mmerɛ a yareɛ kodiawu ɛbaeɛ yi nti no ɛmaa ɛbɛsesaeɛ. Ɛnna Amerika kɔfaa project foforɔ bi a kyerɛ sɛ MN mu ba bɛdii kan because na me meba a na menim sɛ ebia covid 19 bi anaa coronavirus bi bɛba. Ɛbɛba yes. Nso time a me deɛ megu so pere sɛ yɛbɛyɛ me project a ɛhia me Adwogosu bridge no a ama me no ɛnna yare kɔdi awu yɛɛ dɛn ɛbaeɛ nti afei yɛn school Presby Primary school bi mu na me kɔɛ na me kɔ huiɛ no ɔntɔn kra me kɔɛ na kyerɛ sɛ class room baako wɔ nkwadaa bɛyɛ sixty eii sixty five seventy na kyerɛ sɛ yayɛ no nso gyina mu aa no na anim anim yɛ a na yɛ sɛ me me de kɔto ɛyi me mansin krakye ne masɛmble yɛ sɔ kɔmiti anim sɛ ɔhaw sei na ɛdɛn ɛwɔ hɔ nti ɛma. M'ahoɔden a mede hyɛɛ mu a sɛ mɛpere sɛ mɛyɛ Corvette no, metwɛn no sensaneeɛ na mede ɛyi sukuu no dii m'anim mu kan a Nyame adaworoma ɛsɛ yɛasi sukuu no awie a ɛwɔ hɔ a aka kakraa bi na kyerɛ sɛ ano nso mbɛbie ano a megye di mpo sɛ na asi a nkwadaa no rekɔ sukuu a wɔbɛkɔ sukuu no yɛ dɛn ɛwɔ mu nti ɛno nti na ama m'ani abere na ɛnyɛ Adwonwoso bridge no nso nko a yɛwɔ project bi so a me berɛ so no asɛ me aba bɛhwɛ adi market biribiara kyɛ sɛ ɛno so ne yɛ expect ɛfiri Buadua post office hɔ ɛne baabi a ɛyɛ yie hɔ nsuo kɛseɛ bi firi baabi a Buadua ɛyɛ yie hɔ no ɛna baako nso firi post office hɔ a gɔta ne sua Nti ama kyerɛ sɛ nsuo tɔ a ɛfa wɔn a wɔn fie wɔ ɛhɔ kɔ ne nyinaa deɛ oh, nsuo no the way ɛnam no the way na ɔyɛ gɔta nsɛ sɛ na kuro no ɛnyɛ kɛseɛ sɛdeɛ na ayi nti na ɛtumi kɔntɛni nsuo no fam no sesei deɛ nea kuro no akɔdu ne sɛdeɛ ɛyi nsuo no ano ɔden no yɛ mmee gɔta wɔn bɛyɛ sɛ wɔn yɛ nso a wɔn yɛ mɛkɔ fam na wɔn kɔba so. Because sɛ woyɛ kurom a woyɛ no wankɔ ba so koraa nsuo tɔ ebetumi akwadaa na ɛbɛtum most aboa bi a ɛbɛtum bia yɛbɛtumi de no akɔ
saa nti ɛno no ɛno nso ɛyɛ adwuma a ɛyɛ den na mewɔ gyidi sɛ sɛ wɔn nsa ato aba ma me a saa big project mmienu wei no deɛ Efi sɛ me next four years term no ɛna mɛ yɛ. Wow wow wow wow wow powerful ɛɛ abusua ɛɛ eh, wankasa wuni mu dada sɛ aha ɛyɛ ayim television so ne egu so a yɛhwehwɛ nkɔmɔ ɛde afa kwan yɛ bɛfa so na afei mpuntu ɛbɛtumi ɛgyina ne egu so ɛne ɔnabɔ ɛdi nkɔmɔ ɛnabɔ yi ma no ɛfa ɛdi nkɔmɔ na afei ahwɛ mpuntu dwuma ahodoɔ esi n'ani so. Ɛsɛ sɛ wɔdwen mmofra no daakye ho ahu sɛ nwomasua yɛ nti wɔatumi aboa ama sukuu dan nso atumi aba kama ɛnyɛ asɛm ketewa na deɛ waka ka ho koraa deɛ ɛyɛ kama paa because ɔnabo n'adwen mu dɔ n'adwen mu dɔ ɛnyɛ asɛm ketewa na ɔnabo yɛnwe ne sei sɛsiɛ yi no ɔhu sɛ moyɛ nnipa mmiɛnsa ɛna moagyina ɛna obiara nso ɛyɛ ne campaign ɔbɛka n'asɛm Sɛ oba a yɛ wei ma me, oba a yɛ wei ma me. Woyɛ sure sɛ deɛ edi nkan no a yɛto maa wo no wonyaa sika bi firii mu, ɛno nti na woasan agyina bio? Oh, ɛno deɛ, sɛ yɛka sɛ Assembly Mine dwumadie no, sika bi wɔ mu a, na na yɛnka nokorɛ, sika nni mu. Mmom yɛato ho akyɛ dwumadie. Okay.
Because.
Me ansa me bɛ yɛ Assembly man no ma yɛ wiɛ no committee chairman pɛn ɛwɔ kuro mu abɛyɛ eight years ɛno nso ne yɛ to aba me kɔ two terms saa sɛ deɛ ɛno nso teɛ no ne yɛ to ho akyɛ adwuma me yɛ wiɛ no committee no adwuma a me yɛ yɛ ɛno na ɛma m'ani kyɛ sɛ m'ani me yɛ bɔ aduani na me firi bɔ adua na m'ani bere bɔ adua nkɔ soɔ nea me ne wo ka nyɛ sɛ Ɛyi me last four years no dwumadi a meyɛ ansɛ sukuu yi kɛkɛ na mesii o anaasɛ ɛwɔ m'anim yi no ɛyɛ main gɔta no ne covert no nyɛ no nkɔ da bi yɛwɔ nnwuma no bebree wɔ hɔ a ɛno deɛ nyame kan deɛ mɛpere ɛwɔ baabi a ɛmu ɔden nti menwa m'anom bebree wɔ ho because sukuu sɛ adeɛ a ɛɛden nti woba na abɛdwa w'anom wɔ wobɛdwa w'anom wɔ sukuu ho a ɛnyɛ yi ɛne ɛwɔ nneɛma no bi wɔ hɔ a ɛne deɛ ɛyɛ yize sɛ yɛto aba ma me ɛne deɛ bɛdi kan ba because me ba bɛyɛ assembly man no deɛ di kan na nkurɔfoɔ for the me past days a na ma assembly man dada no ma wɔn no na nkurɔfoɔ sɛ wɔn pɛ mita sikasɛm ho nneɛma kɔdidi mu a na ɛnyɛ dɛ ma Mebɛyɛ asɛm no a saa nnipa no nyinaa mabɛsɔ wɔn nyinaa out ma wɔn nyinaa mmita. Me ne otu a meka yi, sɛ mɛtumi asi me bo aka sɛ woka nnipa baanu yi asɛm no ma afo aba nyinaa de watumi abɔ mita dodoɔ paa asɛm bi ne obi aka prɛnko no a ɛyɛ me a. Na me metie me san hyɛ sɛ next me next step kora mita no mɛbɔ sen deɛ mabɔ kyɛ sɛ nipa ko a ɔboa me ma mbɔ mita no Seesei no, mfomsoɔ ne baabi a na ɛtɔ sin a yɛnnya no dodoɔ no, ɔhu yɛn no. Bɛ, kyerɛ, yɛahu ama yɛasiesie hɔ nyinaa. Mita so ma nkurɔfoɔ gu so, ɛma mita ha nkurɔfoɔ paa because bɔa biara no akɔyɛ kuro bi a, bɛ, every year biara no, tra ara na ɛyɛ dɛn, ɛretrɛ kɔ n'anim. Ɛyɛ kuro atete, mpo, ne mpuntuo no, titiriw Dɛɛsi no. Enti me biara amanfoɔ Efie efie foforɔ foforɔ foforɔ no, ɔho pɛ mita paa nyɛ dɛn ɛnyɛ agorɔ nti wobɛkɔ lɛktisiti wobɛbrɛ ne ho nneɛma ne ho ayi nti ɛtumi ani na ɛnyɛ akandifoɔ bi a wɔntumi boa na mita no bi yɛ dɛn ɛba ne yɛde ɛbɔ deɛ ɛdi ka bi a ɛbobɔɛ no ɛkɔ yie pa na Yɛ san tɔ aba ma me ɛbɛkyen. Yɛ tɔ aba ma me ɛbɛkyen. Ɛna me ka mpuntu dwuma nso a me yɛɛ no ɛyi school sɛm a kan access school mu ɛnɛ a me ne wo kɛsɛ yɛ a mechanized borehole wɔ hɔ a yi to ɛno nso ɛyɛ ma achievement no bi a ma yɛ a ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ deda ɛna me ka kyerɛ wo. Social Services nso yɛ nnipa asetɛm ne ɛho nneɛma. Me nte ha yi, ebia momfa m'akyi na monyɛ sɛ kurom. Me mmɛyɛ asɛm mma ano. Sɛ nnipa mmoa ne sɛ biribi wɔ me nsam a mede ma kɛkɛ. Ɛnyɛ sika ne ɛfa mu nko ara, biribi biara mu. Sɛ asɛm o, ayi o, awale o, dɛn o, me mmɛyɛ asɛm mma ano. Na mebɛyɛ asɛm mma ano koraa de, ɛkyɛn. Me mmɛyɛ asɛm de ma saa dwumadie yi nyinaa. Menim na mefa kɔ biribi ma koraa tumi bisa ba dodoɔ nkɔ sukuu. Tumi pimpam sukuu ataadeɛ kɔtua tɔ bus de ɛyi sukuu fees ma no na ɔde wura sukuu mu. Na nyɛ sɛ na meyɛ me na meyɛ asɛm de ma koraa deɛ. Ɛkyerɛ ɛkyɛn koraa mɛkɔ sukuu ɛ me nua mɛkɔ sukuu ɛ yɛ bie sukuu sɛsi a yi no me ho hyehye me te sɛ yi ya okay na kyerɛ sɛ sɛ deɛ ɔba so gye gu kyɛm ɛnyɛ asɛm ɛnyɛ agorɔ koraa hyehye bi bɔ koraa mede de wɔn ka okay adi next week mm. kɔpɛ ɛyi biribi kakra yɛ dɛn de bɛrɛ wɔn wow powerful na honorable ɛɛ eh, ansa na megya wɔn akɔ no mehyɛ ma yɛmbisa wei nso nka ho A Wohu sɛ mmabunu no a wɔwɔ mmɔnten so no, wɔn ara na wɔde wɔn kokurobɛ ti betumi abedi brɛde de ama wo. Seesei no, wɔn nso gye tom sɛ wɔbetumi agye w'awawa atu sɛdeɛ edii kan gyee wo no.
Sɛ ɛno nti, wɔnyɛ mmabunu, menyɛ mmabunu nko ara mpo, na mmom mmabunu no wɔagye atom, na ɛyɛ kurowman no nyinaa nso na ɛyɛ dɛn? Agye me ato mu sɛ menyɛ dɛn mensan nkɔ biom because mewɔ hɔ yi me na menyɛ mabu nko a mpanin o ɛyi ɛyi mmaa o mmarima o obi biara ego na na me ne wo ɛkasa no me werɛ firi nneɛma no bi a ɛno nso hia paa mebɛyɛ assembly member yi assembly yɛwɔ sub committees. Te Assembly Member biara da Committee mmienu ano. Me, mewɔ Works Committee ɛna Economic Planning Committee. A Economic Planning Committee no, ɛhɔ na ɛyi yɛkue asɛm mu dwuma nea ɛmmɔ fa, ɛse na ɛhyɛ. Mɛba abɛyɛ Assembly man no na Nana Akufo-Addo Adaroma abɛ a, ɔde bra baabi a ɛyi ɔmaa Mura Commission wɔn de yɛ mɛ seedling abae anɛɛse a wɔdua no bi no wɔn de baa Kwatia mpantɛm ano afe edi kan bae a na menyɛ ɛyi asɛmreman no yɛ me kurom bɔadua nya bi na mmom bra bɛyɛ asɛmreman a meda kɔmitia ɛsan hwɛ kua adwuma ho no Metumi yɛ yi ehu darekta no ma ɔma nnipa betirinii, yɛn nkorɔfoɔ no ne wɔn bɛkasae, ɛma efiri hɔ ɛba bɛdu nnɛ a mete hɔ yi, aba aba wɔ adua kuro mu ha koraa no, maha m'ani anka koraa, ɛboro bɛyɛ sixty thousand cedis a wɔanya adua. Ɛno akyi nso, na wɔka mmabu mu ne ho nneɛma, ɛyɛ yɛn mmabu yi ɛkeka abobo yɛn ne ɛho nneɛma yi, ɛyɛ abɛ. ne efum nneɛma atitiriw ara na ɔyɛ dɛn ɔnkɔfa. Me mmɛyɛ nsɛm de mae. Mmere bi a atwam, kompene bi wɔ hɔ a wɔfrɛ hɔ Kaku Ghana Limited. Ɛyɛ mining kompene, nka tete mining kompene no bi. Na wɔn ne mmaamua yi ɛbɔ so koraa kyɛ sɛ ɛnyɛ agorɔ. Adɛn, mmaamua no kɔ kɔfa obi nneɛma na ɔba a, ade wɔato Beria wɔ hɔ a, dadeɛ gate dɛm, ɛde otua five cedis, anaa sɛ wɔn bɛhwɛ wo load no ho a na ɛna wɔn de ayɛ dɛn agye wo sika. Mante aseɛ ma me ma wɔn so meyɛ kɔwie police station yɛ kɔ ka nsɛm no. Ɛne a me ne otu se ka kuo hɔ no nyinaa no ɛyɛ a ɛyɛ no go ɛyɛ zone area. Wokodua abɛ anaa cocoa koraa a, yɛt wotumi wɔ ne wo sɛ wɔn a wɔfrɛ ma wɔmmɛdua nya no. Saa mmara no nni agu ɛnnɛ. Wofa wɔ a wontua sika bi a, ɛma wo. Ɛna wowɔ w'abɛ, wowɔ wo cocoa, wowɔ wo dɛn, sɛ wokodua a obiara nyɛ dɛn? Ɛnyɛ wo hwee. Ɛnyɛ wo hwee. Obia kyerɛ obiara ntumi nstop wo because wama no ahu sɛ akuafoɔ no wɔ wo right sɛ. Wɔn nso kuadwuma no a na wɔyɛ no yɛ dɛn? Wɔn didi. Nti wontumi nka sɛ wɔn manne no a wɔbɛyɛ nti no, baabi a wɔnyɛ manne, asase a ɛyɛ wɔn nana asase a wɔdidi so no, wɔnya nto hɔ saa ɔbrɛko a ɔnwia hwee nni manne manne rules no anim. Nti ɛne sɛ yi, dedaada nyaa no honhura nkurɔfoɔ saa, mebaeɛ yi, sɛ honhura no afiri hɔ. Afiri hɔ koraa nnya deɛ ɛbɛba bio. Nti ne nyina ka nneɛma a mayɛ ho. Eh Honourable wei deɛ eh yɛgya wo ama wakɔ nti nnɛ korakora asɛm bɛn na wobɛka akyerɛ Temamufoɔ a wɔn nso wɔ Buadua East Electoral Area? Bio, mɛka akyerɛ wɔn sɛ ɛnnɛ yi a me ne wɔn te hɔ a me ne wɔn kasa yi wɔn hwɛ. deɛ mebaeɛ a mayɛ. Nneɛma a maka yi nyinaa no, sɛ obi da wo to a, wo deɛ ɔnkɔ saa AES a mayɛ dɛn, maka no na ɔmmisa. Mese deɛ di kan mebaeɛ, mabɔ mita bɛyɛ over 200 ɛna ɛwɔ Boadua kurom. Ɔpa Boadua ɛfa yɛfrɛ me east hɔ no, yɛfrɛ baabi White House, n'akyi hɔ nyinaa. Woba mabɔ wɔ hɔ, wokɔ Kaboul, Kabaa area a, mita ma bɔ hɔ bebree wo ba boadua funeral ground area hɔ a me bɔ mita hɔ wo ba main gate area me bɔ mita no nso koraa me me wɔ east west no nso koraa no obiara na kyɛ sɛ ohia bi a otumi contact me deɛ west hɔ nso nua me bɔ mita no ɔnhwɛ no ɔnsan hwɛ nso sɛ me ka asi so obiara ni wa bɛdi asɛm de man a Woatumi asi sukuu dan wɔ Boadua kuro mu da? Me na mede kan masi. Ɔnkɔ number eight borehole asɛ sukuu sesie a ɛwɔ yi Mechanized borehole a ɛno nso me lobby wɔ asɛmbere a ɛno nso yɛgu so a ɛnkyɛ kora a ɛne ɛba wɔn atu awie a wɔkɔ a bɛhu sesie no aka overhead tank no ɛna wɔn bɛ de structure ama no de overhead tank no ayɛ dɛn asi so. Ɛno so ma yɛ ɛna ɛfa kɛko problem ne zot ɛna kuro no ankasa mu problem police te ɛno deɛ ɛyɛ ɔnneɛma bi a woyɛ asɛm ne man koraa ɛɛ woyɛ asɛm ne ma ɔbɔ adua yi saa ɛɛ ɛɛ ɛɛ nsɛ sɛ ɛɛ me meka police station me ɛɛ nsɛm ɛɛ obi ne ne ba sɛm Ebi ba koraa wɔ akwa awale akwantum ne ho nneɛma ne weinom nyinaa. Asɛm wɔ awale a asi, me ba makɔ nkɔkɔ Kumasi, baabi biara meyɛ dɛn sɛ mankɛse ɛkɔ awaresɛm a yɛresisi ne ba. Ebi wɔ kɔ a mekɔ a yɛtam case no de kɔ dɔs wɔ hɔ ansa na mehwɛ no a sɛ w'ani yɛ den na ahopene a metam ma yɛde kɔ police station na ɛkɔ dɔs ne akɔ settle nkɔkɔ ne ho nneɛma nyinaa a ne nyinaa meyɛ dɛn a meyɛ boa no nti wɔn hwɛ me deɛ mayɛ deda. na ɔhwɛ deɛ ɛwɔ m'anim a meka me meye. Adwoboso bi de, meka yi bi obi te hɔ a, ɔbɛyɛ adwene sɛ ɛyɛ common bridge bi a kɛkɛ. Daabi. Me m'ani so ade hu ɛne sɛdeɛ kuro no retrɛ no. Kuro no nsase a wɔtwitwa no for building plot no nyɛ asɛm. Baabi a fa adwoboso a aka no yɛ baabi bea kɛseɛ a daakye kɔ ɛbɛtumi anya secondary school wɔ. Obi sɛ ɔbɛsi company bi ne ho nneɛma a, ɔbɛtumi ayɛ dɛn akɔ hɔ. But ɛkwan a. Ɛbɛ link a ɛbɛ kɔ hɔ a obi koraa bɛ hu sɛ wobɛtumi de biribi si akɔ no ɛne sɛ covert no ayɛ dɛn ɛni hɔ no nti covert me ma yɛ abɛɛde sɛ de akye kuro no bɛyɛ dɛn ɛbɛ tu mpɔ ayɛ dɛn akɔ ɛno nti na ama mani abere Adwogosu bridge adu asɛn bere a engineer no hu mia no waka Adwogosu bridge na kyɛ sɛ adeɛ a mede ha wɔ hɔ a no nti ɔnto aba no ma me na mɛtiri mpɔ ne ba na Mmaamua ne mmabun a ɛbɛkyerɛ nyinaa no, ɛhɔ ara na wɔbɛakɔgye wɔn bɛde mprɔto a wɔbɛtumi adi because nsase asa wɔn bɔ nti wɔn ame na wɔto aba wɔn bɛ. Okay, okay, okay, okay, yɛate. Abusua, eh, na ɛkyɛ sɛ mo ankasa mo ne tua dada sɛ adeɛ a wɔa wonim sɛ nipa yɛ abɛyɛ no, yɛn mu ho dawuro bebree. Ɔn, ba wankasa ɔhwɛ deɛ wabɛyɛ so na wode agyina so de wo kurom ati ato aba ɛde ama no nti, Nipa yɛnyaa akwanya ɛne no twetwe nkɔmmɔ ɛyɛ Onimuonyamfoɔ Emmanuel Efa Antwi ɛna yɛnyaa no ɛne no twetwe nkɔmmɔ ɛwɔ ahanom no sɛ kwan a yɛbɛfa so na afei Buadua East ɛpuntuo nso ɛbɛtumi agyina ɛde ama yɛn nti n'abusua ɛsɛ teɛ ɛno no wabobɔ nnoɔma bebree so a ɔbaeɛ a wabɛyɛ wohwɛ Honourable nsɛm a ɔɔka a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Wotumi sɛ yes, wɔagyina simpie so, wɔayɛ adeɛ papapapapa. Enti yɛhwɛ sɛ mo nso mobɛtumi aboa. Na afei adeɛ a ɛsi n'ani so a ɛwɔ sɛ ɔtumi de toa so no, ɔtumi yɛ de kɔ anim. Nti no, abusua, ha na yɛbɛtumi de asie. Na wonim, mo. Alright abusua eh sɛdeɛ na mene mo ka no no a nti no eh Honourable agyina sɛ monto aba mfa ma no na afei wontimi mmoa na adeɛ ɛda nanim no wontimi ntoa so na biribia ntimi nkɔ anim mfa mma yɛn nyinaa na sɛdeɛ ɛteɛ no eh Honourable wei deɛ ma mensan mbra wo hɔ baako mmienu bi ho na sesei no wopere sɛ wo mpɛsoasofoɔ ɛbɛto aba de ama wo as an Assembly Member ɛnti sesei a sɛ yɛkɔ sɛ yɛkɔto aba no a woda sɛn sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛhu na ɛnkɔba no sɛ yɛbɛbrɛ nwansa? Yo, meda meda wo ase. Nyame ada wo ma mfie nnan a etwaa mu no na meda number one. Okay. Ɛnɛ nso nso megu so da number one saa. Ei, na kyerɛ sɛ first one no ɔkɔ da wa wodi nkunim. Nsese nso one one wa kɔ da. O na kyerɛ sɛ wei deɛ good luck paa. Wow wow wow wow wow. Ɛno nso yɛ na ɛbere bɛn na abatoɔ no bɛtumi akɔ so? Abatoɔ no deɛ

Ɛyɛ Honourable Emmanuel Efa Antwi ɛno no na ɛsɛ watumi nso ato aba no de ama no na Honourable ansa na yɛbɛgya wɔn akɔ koraa no Buadua ha afe biara wɔn di dwumadie bi anaasɛ afahyɛ kɔ so a abere afe biara no wɔn yɛ saa afahyɛ no a yɛfrɛ no sɛ Pampantrɛɛdɛ na yɛnim afe wei yɛnantee ho mpopoeɛ wɔn nso wɔakɔ akɔyɛ Assembly member yi deɛ yɛpɛ sɛ yɛbisa Ɛma yehu sɛ, ɛɛ, afe wei nso ebetumi aba so anaa?
Ɛyɛ nokorɛ. Wobɛbisa, Pampa Atwerɛdeɛ Afahyɛ no yɛ afahyɛ foforɔ a wɔde aba baabi a mmerɛ bi a atwam a na yɛn berɛ so yɛsusa no, na yɛn a yɛyɛ no wɔ yɛn kwan bi so. Seesei deɛ abɛɛfo kwan so no, wɔayɛ ma eye sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛfiri yɛn first date no nyinaa no, na Bɔadua Kuro yi no a na mereka Seventies, eighties yi bɛ nyina no, na edu thirty first anadwo a, na yɛn bɔadua kure no kyɛn baabiara wɔ yɛn mantam ha. Na afei bɛtɔ biribi a, ayɛ sɛ n'anigye no te kɔ fam, na mpanimfoɔ ahyɛ mu kena. Enti afei nso so ɛreba so. Na afahyɛ wei no, yɛyɛ nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛmma yɛn nuanom ne anuanom ne mmanom ne nnamfofoɔ wɔ akwantuom no, ɛdu hɔ a wɔba paa because obiara mmɛbɔ adua ne titire. Afahyɛ no a yɛfiri aseɛ 26 December, December but ne ne da ɛtwa toɔ koraa ɛyɛ 31st ne deɛ anadwene deɛ ɛyɛ ana ɛyɛ soronko nti afei nso ɛbɛba afei ɛba so dedenden a Ɛyɛ first nhyehyɛɛ na ɔyɛ no afei nso ɔadane ani kakra de baabi deɛ ɛnyɛ bi wɔ mu no ɔayi afiri mu de deɛ foforɔ bi nso aka ho a afei ne nyinaa bɛba so nti yɛka ma obiara te sɛ come ɛyɛ tuba dua. twenty seven to first January twenty twenty two first January wow yɛ di bronya no yɛ anakyɛ sɛ ɛhyehyɛ so a ne sa wow wow na ɔna bɔ wei deɛ mesrɛ wo ɔhu sɛ obi wɔ hɔ no ma wɔ akwantuom ɛɛ anaasɛ time a yɛwɔ no ɔna ne bieɛ no ɛna ɔtee sɛ afahyɛ bi ɛbɛkɔ so but anto anto n'anim anaasɛ ansi wɔ n'anim ɛna ɔkɔɔɛ ɔkɔɔɛ wɔntimi maa koraa always biara so wɔte sɛ buadua afahyɛ kɔ so afe biara anaasɛ obi koraa yɛ ahɔho o, wabɛtena ha. Enti honourable, wobɛtumi aka mu nsɛm kakra de akyerɛ afahyɛ no, wei ne wei na ɛkɔ so wɔ mu? Afahyɛ no deɛ, the main nea yɛn ti a yɛdi afahyɛ no sɛ yɛbɛkyerɛ n'akyi mpanisɛm no, ɛyɛ a na yɛde bɛto hɔ kakra ansa, ɛfiri sɛ. Eii obi nnim ɔse aha yɛ ɛkwan no mete afidie so ne mu afahyɛ ɛnde ayi ne ne mom na bakɔsɛm no yɛsi a wokyira kuro no mu na kuro no mu ayɛ hye afei na ɛyi abɔtɔyem bi yɛ dɛ ɛɛba nti yɛbɛ gyae na bakɔsɛm no ho ɛyi because wobɛ akɔ bobɔ mpanifoɔ bi din no wahwɛ ana akɔfa koma ne nneɛma bi ayɛ dɛ aba but yɛsi a ne deɛ ɛyɛ afahyɛ a ɛdudie a Nnim ayi obi a ɔkɔ ɔyɛ Kristoni anaa obi a ɔfiri Nyame. Ɛne wo dɛ saa afahyɛ no deɛ o ɛfiri nkaa tete no nyinaa ɛdu hɔ a ɛne ɛdeɛ ɔsom bosom o deɛ ɔkɔ asɔle o deɛ ɔfiri Nyame biara deɛ afahyɛ no deɛ yɛdi ma yɛ akɔnɔ a ɛnyɛ abosom nneɛma biara na ɛyɛ dɛn ɛwɔ mu ɔbaa bɛ mu ɛbi de kɔ asɔle ɛbi fa so yɛ dɛn ɛde kɔ asɔle ɔnsonso nso a ɔn deɛ ɔnsɔre a Ɛba a ne anigye die agorɔ ne ho nea ɔde ɔpɛ nso yɛ dɛn? Ɛpɛ. Mafo nso so ɛbɛtɔn wɔn nneɛma, nnuane ne ntaadeɛ ne ho nneɛma de obi bia nti deɛ ɔpa te bia a ɔpɛ bia no obi ɛnyɛ ma ɔbɛsɛ. Ɛne ɛduru hɔ deɛ 24 sɛ wɔn abɔ mu gyina mu o. Ɛne ɛno ano.
Sɛ afa sɛ deɛ wontumi kura nyɛ 31st to kura wontumi kura nkɔnkɔ da. Wow. Agye sɛ wɔawo mu a wɔn yɛ adeɛ kye. ɛyɛ ade akyi koraa nti kyerɛ sɛ wɔawo mu ara na ɔbrɛ a nanya ɔkɔ.
yɛate nti abusua no kyɛ sɛ ɛno nso ɛno no nti no sɛde teɛ no afahyɛ no deɛ yɛhyɛ obiara mbrɛ bi na ɛnyɛ de na ɛnyɛ kra bɛhwɛ na biribia nso ntumi nyɛ kama Ɛmfa mmae. Ɔna bɔ ne korakoraa. Na me de korakoraa sɛ mɛhyɛ obiara nkura sɛ ɛyɛ abato yɛ ba bɛto 19th December yi no obiara yɛbɛ kɔmpɔto yɛn ho na ɛka kyerɛ nuanom a yɛ kɔntɛsi nyinaa sɛ obi te baabi na ɔhwɛ me a wɔyɛ asɛme man a anaa wɔpɛ asɛme man deɛ a nkɔgya abɔnten bebree nkɔkeka nsɛm bumbumbum wɔ mɛko a asɛmbere hɔ no Nneɛma bɛwuwu bi asɛm no ma koraa bɛdu baabi koraa sɛ ɔba ɔbɛyɛ kwan me ba a mɛfa nnipa koraa ma wɔanya adwuma yɛ wokekakeka sɛ nsɛm no nyinaa woba aba bɛdu hɔ a wobɛhu sɛ na nyɛ saa na ɛne ɛwɔ yɛmfa botere na yɛmfa ɛkwan pa so abatoɔ deɛ ɛyɛ akansie ɛno nkyerɛ sɛ ɛyɛ ntɔkwa

Ɛna motee ne nka no, wei deɛ wɔgyina mu de ama Buadua East Electoral Area nti no, wɔsrɛ sɛ adɔfoɔ a wɔn wɔ Buadua East Electoral Area nyinaa no, Nyame yɛ adom na sɛ December nineteenth, na ɛkyerɛ sɛ December bosome deɛ yɛwɔ mu yi a ne da ɛtɔ so dunkono no duru a, mma mo dɛ nhwammɔ, sɛdeɛ ɔbaeɛ a ɔbɛyɛeɛ no, mommoa no na afei wɔntumi ntoa so. na ebia nso entumi nkɔ anim one one mma mpuntuo no ntumi nyina brane mfa mma ɛyɛ Buadua East abatoɔ mpɛsoa so. Nti abusua, aha ɛyɛ Anyim TV, yɛdan yɛn ho yɛba a, deɛ aka nyinaa no yɛde bɛtoa so na mmom no hwɛ hunu sɛ ɛɛ wobɛkɔ TikTok anaasɛ Instagram, Twitter, Facebook ɛne YouTube babiara abɛfe ntentan afidie no deɛ yɛagye wabɔ yɛbo nti wokɔ a na watumi abɔ mmɔden asubscribe anaasɛ wa like wowie a Na ɔde wo comment ato aseɛ na wahyɛɛ ama wo yɔnko nso atumi anya bi ahwɛ na biribiara nso atumi ayɛ kama ɛde ama yɛnyina. Me din ɛne Koosu no ampem. Deɛ ɛdɛn mu aba yɛba a deɛ aka no yɛde bɛtoa so ama mo.